Insellmulkom u nilqgħukom għal episodju ieħor mis-sensiela ta' Etimoloġija, il-programm fejn nozzu f'nisel il-kliem biex nifmu aħjar l-istorja tiegħu. Illum għandna programm imdawwal u bis-saħħa tal-mistiedna tagħna tal-lum qed nittamaw li ndawlulkom ftit aktar moħħkom. It-tema tal-lum se tkun id-dawl u fil-fatt se nippruvaw nixħtu dawl fuq żewġ kelmiet li sfortunatament naqsu ftit mill-popolarità tagħhom. Fl-ewwel parti tal-programm Amy Borg se tkellimna dwar il-kelma musbieħ, waqt li fit-tieni parti tal-programm, Joseph Borg se jkellimna fuq il-kelma luċ elettrika. Id-dawl naturali, jew kif ġieli nsejħulu wkoll illum id-dawl tal-Bambin, ilu jeżisti mill-bidu tal-ħolqien. Bla dubju, għalija dan hu l-isbaħ dawl, u nippreferi lilu mid-dwal artifiċjali. Maż-żmien, kien hemm tentattivi biex jiġi żviluppat id-dawl artifiċjali, li llum qajla noqogħdu mingħajru, Intom bħali, ittikom raskom kif jinqata' d-dawl, speċjalment fis-sajf. It-television, il-fannijiet u l-arja kkundizzjonata, il-friġġ u l-friża, il-laptop u l-mowbajls, nafu li dawn kollha jiddependu mid-dawl. Mhux ta' b'xejn li ma noqogħdux mingħajru. Id-dawl artifiċjali spiċċa jiġri warajna matul in-nhar u l-lejl u qiegħed magħna, b'għafsa ta' buttun għal bogħod. Dari, hawn Malta, din il-kumdità ma kinitx preżenti f'niesna. L-imsiebaħ u l-lampi tal-pitrolju kienu realtà komuni fid-djar Maltin. Fit-toroq, konna nsibu l-kebbiesa tal-fanali li b'dedikazzjoni kbira kienu jixegħlu u jitfu l-fanali fit-toroq tagħna. Il-musbieħ, għalkemm m'għadniex nużawh wisq minħabba li l-użu tiegħu naqas kważi għal kollox, jibqa' fossilizzat f'xi qwiel Maltin. Ħa naqsam magħkom xi wħud. Għall-fqir, il-qamar mhu sbieħ u l-basal tuffieħ. Dan il-qawl ifisser li l-fqir xortih ħażina u mutu ma jiflaħx, lanqas l-affarijiet meħtieġa għall-ħajja, la dawl, il-mhu sbieħ, u lanqas frott, it-tuffieħ. Qawl ieħor bil-kelma mhu sbieħ huwa, il-mhu sbieħ ġewwa l-imnara u l-għarusa ġewwa darha. Niesna riedu jfissru li post l-għarusa friska u f'dar żewġha u mhux tal-ġenituri tagħna. L-aħħar qawl li nixtieq naqsam magħkom f'din il-parti hu Sakemm iż-żejt fil-musbieħ taqtax il-jież, jiġifieri t-tama. Missirijietna u ommijietna mela ridu jfissru li l-età ma tfisser xejn, għax sakemm hemm il-ħajja, wieħed għandu jibqa' jittama. Tlaqna issa nisimgħu ftit tagħrif fuq il-kelma musbieħ. Sajfija,
daqet mota l-għabieb.
Il-musbih huwa oġġett li ħafna minna familjari miegħu. Fil-miklem Malti, Erin Serracino Nglott jiddiskrivih bħala dawl żejr magħmul minn kus ċkejken bi ftila mixawla biż-żejt bilkemm jaqta' dlam. U fil-moħħ kollettiv tagħna forsi nassoċjaw il-musbih ehm, ma' dik il-lampa ċkejkna tal-fuħħar li kienu jużaw fl-antik biex idawlu kemm xejn il-madwar. Imma Serracino Nglott jgħidilna li l-kelma musbih insibuha tnemmen f'postijiet oħra wkoll. Per eżempju, dak l-insett ħlejju li bl-Ingliż insejħulu l-glowworm, bil-Malti nsejħulu l-musbieħ il-lejl. Il-musbieħ il-lejl jitfaċċa f'diversi biċċiet ta' letteratura fosthom poeżija qsajra ta' Anton Buttiġieġ li tmur xi ħaġa hekk. Musbieħ il-lejl, hawn dudu żgħir jitkaxkar, ifittex daru u min jurih jixtieq. Kun miegħu ftit ħanin ġo din id-dalma, iddilu fil-ħaxix ħa jsib it-triq. Li hemm affaxxinanti fuq il-lingwa tagħna u fuqna bħala nies li nitkellmuha u li forsi stajna nintebħu li nmu sbieħ u oġġett li bih nagħmlu xi ħaġa anki jekk qatt ma smajna l-kelma qabel. Voldieri jekk qatt ma smajna l-kelma mużbieħ forsi ma nafux eżatt x'jagħmel il-mużbieħ, imma nafu li jagħmel xi ħaġa. Dan għaliex il-kelma mużbieħ għandha l-istess forma u ħoss, ta' kliem bħal moħriet, moqdief u oħrajn, li lkoll jirreferu għal għodod differenti u fil-fatt insejħulhom nomi tal-għodda. Dawn in-nomi huma wkoll nomi minn Malti, li huma nomi li ġejjin mill-Għarbi u jibdew bl-ittra m. In-nom tal-għodda hu tip partikolari ta' nom minn Mat u normalment nagħrfuh għax ikun jispiċċa b'vokali twila, l-aħħar vokali tkun vokali twila, anke fil-każ ta' Mosbieħ l-aħħar vokali hija l-ie. Allura bħala nomi tal-għodda, il-moħriet se jkun l-għodda li taħrat bih, il-moqdif se jkun l-għodda li taqdef bih, eċċetera. Imma ħafna min-nomi li għandhom dil-forma jirreferu għal oġġetti elementari li llum il-ġurnata, avolja forsi jaqduna f'xi bżonnijiet bażiċi ftit li xejn għadna nużawhom imqar fis-sens tradizzjonali tagħhom. Pereżempju, llum rari se ssib użu għal dik iċ-ċavetta kabbarija li ngħidulha l-muftieħ, għax l-imftitaħ ftit li xejn għadna nużawhom. Madankollu llum it-tifsira tal-kelma muftieħ twessgħet u ssib min jirreferi għal dawk li bl-Ingliż ngħidulhom keywords, bil-Malti ngħidulhom kliem muftieħ. L-istess għall-kelma musbieħ, illum ftit li xejn ħa nirreferu għal musbieħ l-oġġett innifsu, iktar ħa nużaw il-kelma musbieħ biex forsi nitkellmu fuq il-musbieħ il-lejl. Fl-2024 jekk għandna bżonn noħolqu isem ġdid ta' għodda bil-Malti jkollna nirrikorru għal sistemi differenti li l-Malti ħa Milli tqalli mit-Taljan u mill-Ingliż. Ngħidu aħna llum għandna bosta għodod li jispiċċaw bl-ittri at u r bħaċ-ċekkjatur biex tiċċekkja u l-passatur biex issaffi u l-kalkolatur biex tikkalkula. Inkella għandna għodod oħrajn li jispiċċaw bl-ittri er, bħall-printer biex tipprintja, ċ-ċarġer biex tiċċarġja, eċċetera eċċetera. Dawn huma n-nomi tal-għodda tal-lum il-ġurnata tas-seklu 21. Allura l-musbieħ x'jagħmel bħala għodda? Isebbaħ? Apparti l-m tal-bidu li diġà tkellimna fuqha u għedna li hi l-m tan-nom minn Magħad, ninnutaw li hemm tliet konsonanti oħra fil-kelma musbieħ, is-s u l-b u l-h. Issa dawn huma tliet konsonanti li narawhom f'żewġ verbi Maltin, sebaħ u sebbaħ. Charles Briffa fil-ktieb Il-Ġrajja Ssir Kelma jgħid li fil-Malti dawn il-kunċetti tad-dawl u tat-tisbieħ huma relatati etimoloġikament għax huma t-tnejn marbutin mal-għerq Għarbi sbh. Mhu sbieħ hi biss kelma waħda li ħarġet minn dan l-għerq u bħall-oġġett li tirreferi għalih, isservi biex issebbaħ u ddawwal xi ftit din il-lingwa imħallta tagħna.
Wara li smajna din l-. Meditazzjoni fuq il-kelma mużbieħ, issa se nixħtu ħarsitna fuq kelma oħra marbuta mad-dawl, u din hija luċ elettrika. Mal-ġenerazzjoni żagħżugħa forsi mhix daqstant popolari minħabba l-użu ristrett tagħha, imma perswas li jataw min jiftakara użata b'mod ħaj jew ġiel iltaqa' magħha fil-kotba. Joseph Borg, f'din it-tieni parti tal-programm, se jispjegalna x'inhi l-etimoloġija tal-kelma luċ elettrika u se jagħtina wkoll tarif storiku biex jgħinna nifhmu aktar nisel il-kelma. F'kuntrast mad-dawl tax-xemx u d-dawl tal-qamar, id-dawl provdut mill-elettriku ma jiġix b'xejn u meta nikkonsmawh, irridu nħallsu għalih meta jiġi l-kont tad-dawl. Meta nitkellmu fuq id-dawl, nirrealizzaw li għandna ħafna espressjonijiet sbieħ fil-Malti li nużawhom kuljum. Wiċċu għad-dawl ngħidu għal min ikun kuntent u tarah bi tbissima ħelwa fuq wiċċu. Meta wieħed ikun qed jgħatti d-dawl artifiċjali lil xi ħadd, ngħidu aħna waqt xi logħba boċċi, jew waqt li jkun qed jaqra xi ktieb, tisma' lil min jgħid biex ma joqgħodlux fid-dawl jew biex jersaqlu mid-dawl. Fotografu tajjeb min-naħa l-oħra, konxju jekk ritratt irid x'jieħdu favur jew kontra d-dawl. Meta wieħed jgħaddilu l-inkwiet li jkollu, jew ikun frisk minn xi qatgħa xahar qasira, wiċċu jkun ħa d-dawl, jiġifieri ħa r-ruħ. Ikun qed iħossu aħjar, jew l-espressjonijiet ta' wiċċu jħorġu aħjar, sforz kemm jibda jidher iżgħar fl-età. Għal min għandu għajnejh sbieħ u jixegħlu, tisma' lil min jgħid li għajnejh jarmu d-dawl. Min-naħa l-oħra, meta wieħed ikun tilef il-vista u ma jibqax jara, ikun tilef id-dawl t'għajnejh. Tlaqna nkomplu nperrċu, noħorġu aktar affarijiet għad-dawl u niskopru informazzjoni fuq il-kelma luċ elettrika.
Mela, luċi elettrika jew luċi elettrika fil-etimoloġija tagħha hija eh, nomenklatura antika ħafna, m'għadhiex tintuża llum, u tirreferi ovvjament għad-dawl elettriku, l-invenzjoni importanti ħafna ta' Thomas Edison fl-1879, li ħoloq appuntu l-ewwel bozza tal-elettriku wara ħafna ħafna esperimenti. Ftit ta' snin wara, fl-ewwel ta' Diċembru tal-1886, il-Gvernatur Sir Arthur Lyon Fremantle, Inawgura l-ewwel makkinarju li jiġġenera l-elettriku fil-power station jew bil-Malti impjant tal-elettriku. Ġifieri ma tantx kien għadda ħafna żmien mill-invenzjoni, ara kemm xterdet malajr. Ftit ta' snin wara diġà kellna l-ewwel impjant hawn Malta. Tajjeb, naturalment kien qed jaqdi ftit nies jew għal xi okkażjonijiet. Dan l-impjant Kien jinsab fil-Furjana, qrib it-telgħa ta' taħt it-telgħa tal-Kurċifiss. Imma din però rridu ngħidu li ma kinitx l-ewwel darba li nxtegħel l-elettriku f'Malta, għax fis-sena 1882 l-elettriku kien jinxtegħel bis-saħħa ta' ġeneratur, ġeneratur żgħir jiġifieri, biex idawwal it-Teatru Rjal. U u darb'oħra wkoll biex idawwal Pjazza San Ġorġ fil-Belt għal xi kien hemm xi okkażjonijiet speċjali. Il-bqija tad-djar Maltin u Għawdxin u t-toroq kienu jiddawlu bid-dawl tal-gass, fil-fanali tal-gass, jew kellha żejt bit-tila, bil-ftila u bil-lampi tal-petrolju. Hekk kienu jinqdew għal għexieren ta' snin, għal mijiet ta' snin. Sakemm Thomas Edison imbagħad beda din l-invenzjoni. Tajjeb ngħidu li d-dawl elettriku daħal hawn Malta meta Thomas Edison kien qiegħed jinstalla d-dawl fi New York. Fl-istess żmien, jiġifieri meta tqis, Malta kienet pjuttost miexja 'l quddiem f'dil-ħaġa bħala installazzjoni. Il-power station li kienet inbniet il-Furjana kienet taħdem bil-faħam u għall-ewwel snin kienet tipproduċi 2000 volt biss. Imma dak kien biżżejjed għal dik is-sena sewwa biex Jinfirex id-dawl fit-toroq tal-Belt u tal-Furjana u t-tliet ibliet tal-Kottonera. Imbagħad sena wara wkoll bdew jinstallaw id-dwal elettriku f'Tas-Sliema. Imbagħad beda dieħel bil-mod il-mod fl-irħula u fl-ibliet Maltin ukoll fis-seklu 20 naturalment. Dil-kelma luċ elettrika jew luċ elettrika Nom kompost dan, ġifieri għandek luce, mit-Taljan sewwa, luce li tfisser dawl u elettrika li ġejja mill-Grieg elektron li tirriferi propjament għall-ġebla tal-lewn oranġjo li din meta tħokkha sabu, skoprew li meta tħokkha tiġbed lejha Mqarr affarijiet ħfief bħal tibna jew rixa, imma ġifieri għandha das-sens biex ngħidu hekk kważi manjetiku. U l-amber imbagħad insibuha wkoll il-kulur fid-dwal tat-traffiku. Sewwa? Meta niġu biex naqsmu żebra crossing, għandek dak il-kulur oranġjo. L-istess għal dak li minn hemm ġejja l-kelma. Insomma, ġifieri din imbagħad, dawn iż-żewġ kelmiet, luċi elettrika, rridu ngħidu li daħlet hekk il-kelma għax it-Taljan kien għadu b'saħħtu ħafna, kien kienet il-lingwa tal-amministrazzjoni, il-lingwa tal-kultura, tajjeb, sakemm imbagħad inqalgħet il-kwistjoni tal-lingwa u sat-Tieni Gwerra Dinjija imbagħad it-Taljan ma baqax daqshekk b'saħħtu, tajjeb għax beda dieħel l-Ingliż u eventwalment daħlet il-kelma electricity u elettriku bqajna ngħidu elettriku iktar hija mit-Taljan però elettriku milli għax kieku ngħidu electricity hux vera. Eventwalment beda jiġi installat l-elettriku f'postijiet bħal Konkatidral ta' San Ġwann, l-istazzjon, it-tram kellu bżonn l-elettriku, meta kellna t-tram hawnhekk. Kien hemm kien jinsab f'Jetty's Wharf fejn inbena nbena hemmhekk dan l-impjant ukoll. Insomma, mbagħad f'Għawdex irridu ngħidu wkoll li daħal fl-1926. f'Għawdex iktar tard. Kif nafu matul iż-żmien kellna aktar minn waħda impjant elettriku bħala power station, ġifieri u l-militar ħa ħsieb anke mħabba l-gwerra bierda jibni dawn l-impjanti, dawn il-power stations taħt l-art. Ħabba l-gwerra birda, il-Cold War. Mela kif rajna l-kelma luċi elettrika, jew min jgħidha luċi elettrika, ġejja minn daw iż-żewġ kelmiet luċi li tfisser daw dawl u elettriku, elettrika li tfisser ġejja mill-kelma griga elektron. U allura eh, għadnija u minna għadna nużaw biss elettriku.